او کے ویندا کڈے پئیں گال تاں سن یار دکان کھولن ویندا پئیں دکان تے میں ویندا نہیں پئیں میں آپ کھول گیساں تو نہ کھول میں آپ گال سن گال سن گال سن گال سن ویورا نال کو بیا سلام دعا ہے ٹھیک ہے یہ کوئی چاہ پانی کوئی لسی بوتل میندا پے وسڑا یار ملانگے بیور۔ ویلکم بیک ویور بھرا توڑا ماشاءاللہ آگے واپسی خوبصورت جے کلچر نال بلب درخت سارا گھنسو دے ماشاءاللہ پیاری پیاری ٹھڈی ٹھڈی ہوا دے تلے

ٹرین گاڑی ماشاءاللہ گزردی پی ٹرین گاڑی دا ویو چیک کرو فصلاں والی سائیڈ تے بھرا تہاڈا آ گیا خوبصورتی دا گرین گرین ماحول دی طرف تے اساں ایں گل وی ڈے آئے کھڑے سے داند ریڑی دے کول ایک منٹ میں ویٹ کرو یہ ٹرین گاڑی گزر ونجے دے بعد تو سنوے نے سٹوری پیاری جائیں بیبر اوے لیں آکھے اللہ حافظ ہن اے وال تو دسے سی کیا ہن کیا کرنے اپاں اپ ہن گرینے ویلاگ شروع ویلاگ شروع ہاں ہن میں چلو سلوٹ کر لاواں السلام علیکم ویور کیا حال چال ہے امید کرے ساڈے یار دوست احباب تندرست ہو سن فٹ فاٹ ہو سو امید ہے کہ تو اج دا ولاگ ساڈا پسند آسی برات والا سپورٹ گھن کے تے ول کھڑ گئے درخت دے نال اوکے تے پپو شپو بنی ودے ماشاءاللہ سونا بن کے وی آئی پی سٹوری بنا کے آئے کھڑے ہیں سامنے میرا یار بوٹم تے میں ٹھیک ہے ہن ولاگ شروع کر گئی دے نا جی ہاں ہاں ولاگ کر گئی دے شروع تے سٹارٹ اپ دے وچ کوئی سٹوری سناون والے ہیں اساں اوتھوں کھوکھا چھوڑ کے ایتھے این گل ہوئے کھڑے ہیں این ڈان دی سٹوری اے ہے کہ او ٹک ٹاک دے فیصل کبو وائرل تھی ہوئے ہے تو کو یاد ہے نا بالکل ہو سی انشاءاللہ تعالی جڑے ٹک ٹاک دے فالوور دے دے وے ویڈیو تے تو کو اون گل دا علم ہو سی اون دے نال ہونیاں کالیاں منجھاں اے سڑا ڈان چٹا ہے لیکن او کالیاں منجھاں ہونیاں او پھوسیاں سوسیاں گوبر شوبر اتے لڈی ودا ہوندے تے او ودا ہوندے تے او آہدے اسیں کسے تے چک کے اگے نی آنا اسیں اپنے دم تے اگے آنا ہے تے اسیں آپ ہی ویرل ہونا ہے ایویں ویور بلکل او ایویں آہدے تے آپاں ہی ویور انشاءاللہ تعالی اللہ دے حکم نال کسے تے چک کے اگے نی آنا اپنے دم تے اور اپنے سرائیکی کانٹینٹ تے ویرل ہونا ہے اور

تے او فیصل کبو نہ ایویں آہدے۔ او بیچارہ ہوندا تے ملنگ جیہا سدھا سادہ تے لیکن او ملنگی دے وچ درویشی دے وچ او ایویں ڈائیلاگ مریندے کہ اسیں کسے دے چک کے اگے نی آئے اسیں آپنڑاں کونٹینٹ لے کے آئے آں تے اسیں بیرل ہونا ہے انشاءاللہ تے باقی تساں پیارے پیارے ویور ساناں کرے سو سپورٹ تے اگاں چل دے ماشاءاللہ تاکوں ڈیکھے سو پیارا جیہا ماحول ایں سائیڈ دے ودے سے مکوڑے شکوڑے ودے تھے درختاں دے لیکن چلو کوئی گال نی اساں ویلاگ تے اپنڑاں مکوڑے میڈ تے چڑھ گئے نی۔

اوں سائیڈ دا ایں نظام ہے تے ایں سائیڈ دا ایں نظام ہے تے باقی ٹھنڈے ٹھنڈے پکھے تلے پہنچ آئے سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ڈیندا پے ہونے ساکوں تے باقی اساں راسو تہاڈے نال نال جتنی دیر وی ہوسو نال نال محبت کرے ساڈے نال نال ویڈیو سکپ نہ کرے ویڈیو سکپ کر بیسو تاں چس نہیں آونی تے تہانوں سمجھ وی نہیں لگنی لیکن جیڑھی گالھ فیصل گبو نے کیتی ہے نا بڑی دل کو اچھی لگی ہے اور ماشاءاللہ بڑی وی آئی پی اور خوبصورت جیہی گالھ تھئی ہے تے ایویں لوگ آدھن کہ انج ہوندے تے انج ہوندے انج اونج اونج نی ہوندا انج حقیقت ہی ہی ہوندی ہے تے ماشاءاللہ فیصل گبو نے گالھ بالکل وی آئی پی دل کول لگن آلی کیتی ہئی کہ کسے دے چاکے اسی اگے نی آئے تے اپنی کامیابی تے اپنے محنت نال آئے ہیں لیکن او بیچارہ کامیاب تاں ہو گیا وی ور لیکن اونوں اے نئی پتہ کہ سوشل میڈیا تے او ہے وی ملنگ جیہا بندہ سیدھا سادہ بندہ ہے۔ تے لیکن ول اودے تے مشکلاں بڑیاں بن گئین مشکلاں ول آخر اس چیز دا علم انسان کہیں کو بھی نی ہوندا سوشل میڈیا تے وائرل تھیون دے باوجود انسان نال کیا بیت دی ہے پتہ مینوں بھی ہے کہ سوشل میڈیا تے وائرل تھیون دے باوجود انسان نال کیا بیت سی کیا بن سی لیکن جو بھی بن سی بھگیسو انشاءاللہ ہن جیسے کہ جویں کہ میں ایک معذور انسان ہاں سپیشل پرسن ہاں ہو سگدے اللہ پاک چاہوے تاں اے اج دا ولاگ ساڈا وائرل تھی سگدے۔ اج دے ولاگ وائرل تھیونڑ دے نال نال کل آلے ولاگ دا مینوں نی پتہ کہ میں کیڑھی سائیڈ توں کیڈا چھکا ویساں کیڑھی سائیڈ توں کیڈا گھسیٹا ویساں۔ اللہ پاک کامیاب کرن آلا ہوندے محنت کیتی رکھو محنت دا صلہ اللہ پاک ڈیندا رہندے ضرور۔ فیصل گھبو نے اسے گالوں تاں محنت کیتی رکھی اے۔ اج او ماشاءاللہ کامیاب اے۔ اج ڈیکھو تہاڈے سامنے کتھے کتھے چلدا پئے تے کتھے کتھے روٹین واٹ ہوندی آندی پئی اے پکچر سیلفیاں۔ تے باقی ماشاءاللہ فیصل کا بو ہو گیا وائرل تے او او کو ملا ہے وقار بنڈر کو وقار بنڈر صاحب کو مل کے پہلی ویڈیو وقار بنڈر دی تے دوجی ویڈیو ہوندی آپ دی وائرل تھے بن دی ہے تے باقی انشاءاللہ تعالی اساں بھی محنت تے جٹے ہوئے ہیں برا تھوڑا معذور ہے برا نو سپورٹ کیتی کرو ویڈیو واچ کیتی کرو باقی سبسکرائبر تے سارے ماشاءاللہ کمپلیٹ ہیں ایک کھڑدا پے تے واچ ٹائم کھڑدا پے لیکن انشاءاللہ تعالی آپاں بھی ڈاند ریڑی کو تے ڈاند ریڑی کو نال لا کے

ویڈیو سکیپ کر ویسو دا ولا تانوں مزہ نہیں آمنا باقی مزید میں مافتہ کریندے رہو گا تو گڑی کھیسو اپنا پیارے پیارے سرائیکی نظام سرائیکی ثقافتاں دے پیارے پیارے گاؤں دیا روٹین تے روٹین باز تے جتنی بھی سنگا ساتھ اس پر زیت اڑے دی پہ ساڑی انہاں کو لاو یو ٹو تھی گیا پردیسی بھراواں کو تے ویڈیو واچ کرنا ساڑی بھولی نہ کرو مہربانی ہو سی یعنی کہ ویڈیو واچ دا اے پرابلم ہوندے یعنی کہ ویڈیو ساڑی پکڑ کے ویندا گاں واچ کر چھوڑی اوکے آئی مس یو تے نال نال رہو تے باقی دا کو گاں دی سٹوری بعد سن میں سو

اکھیاں دے نیڑے نیڑے رہیا کر توں جڈے ونجے ڈس کیتا گیا کر توں توں اے میڈی زندگی تے توں اے میڈی جان خیروی نال کیتی ہائی یار میں زبان خیروی اکھیاں دے نیڑے نیڑے

کیندا سلیم کھوکھے والا جی، جی، سلیم بھائی کھوکھے والا تھی گیا شہزاد بھائی تھی گیا مہربانی ساری شکریہ چھوٹا بھائی شہزاد دا بھی ذکر تھی گیا ویور تے سلیم کھوکھے والا دا بھی تھی گیا جاز ملنگ دی سنی کرو ویور سنی کرو جاز ملنگ تے

ویلکم بیک ویور کافی دیر تو بعد تھوڑا بھرا ماشاءاللہ آگے بھی لاک دی طرف چوک تے ماشاءاللہ رونکاں لگ گئیاں نے آمد و رفت جاری ہے تے لاری بھی آئی ہوئی ہے فل پروٹوکول تے فل ماحول نال میں آندھاں سنگت کیا بات ہے تے باقی مزید ایویں جڑے رہا سو نال اپنی پیاری پیاری ویڈیو ڈیکھن کو لائٹ گاؤں وچ گئی ہوئی ہے وائی فائی نیٹ ورک ہر چیز بند ہے تے باقی ماشاءاللہ بادل وی آ چکے ہیں دیکھو بارش پوندی ہے کہ نہیں پوندی بارش پے گئی تاں ماحول بن ویسی نہ پئی تاں کچھ وی نہیں بننا ہک میرا یار بوٹا ماگے میں کو مل لاواں وال تانا گپ لین باقی یارا ویور کو خاص کام ہے بندہ ساڈا آ گیا تے بندے کو اساں کم کرایا تے کم گیا کر کے چلا تے سامنے بابے ہوری آئے کھڑے فصل ہیں گھا پٹھا کرن تے بابے ہوری فصل ہیں گھا پٹھا کر کے گئے میرا ویور ویندا پیا یاد ہے مینوں بھی ولاؤ گے جی لے لے تے میں آ کے جی اوکے لے لیے تانوں بھی دیکھن والے دے دن سارے میرے تے میں کوئی خاص کم دا ویور کیا نہیں کریندا ولاؤ گی بنیندا کھڑا لیکن چلو وعلیکم سلام لالا تے باقی آپ کیمرہ ہی کر لینے ہوں ٹھیک ہے وال بھی مزید دیکھ سن جڑا بھی لنکی ٹپ سی چلو کوئی گل نہیں اسا اپنے ماشاءاللہ کھو کے تے سامنے کھڑے لائٹاں گئی ہوئی ہیں تے لائٹاں شیٹاں بند ہیں ہر شے تے مزید محبتاں کریں دے راز سپورٹ کرے سو راندے کوئی غلطی کوتا تھئی ہو تے کرے سو معذرت ہن اس سائیڈ دی فیملی آندی پئی ہے گھنسوی تھیں اجازتاں وال مل سک تکوں پیارے جے نویں ویلاگ اچ چوکے سانگا تے غلطی کوتاہی ہووے تے کوئی معذرت کرے چھو ڈلو ویلاگ اینڈ ہی گل کریندا پیا کیونکہ پیچھے بیک سائیڈ تے میری فیملی آ گئی ہے بلکہ سٹاپ کر دینے ہیں اچھا بھائی بس میں ماشاءاللہ اتھو ٹور کے ایڈے آ گئی ہیں دکان گھرو گھر دو درواز دکان دو ٹور کے تے باقی اتھے گلی ہے جو اتھے لیڈیز دا پرابلم تھی گئی شام دا ویلا ہی نا تے ماشاءاللہ ہی گلی دے وچوں ویلاگ سٹارٹ کیتا ہے اور بیک سائیڈ تے گلی ہے تے مزید اتھیں ہی بلا اینڈ کریندے پئے اوکے تے باقی میں نال جڑے رہو محبتاں کریندے رہسو ملسو وت ہک نویں ولاگ نال۔